ammallee irra deebi'uun baga ramadaan isin jedha ramadaana khayrii isin haa ta'u jecha akkuma beekamu dhiyeenya kana namoota harka qalleeyyii gargaaraa jirra irratti argamna. Wanta kana irratti namoonni biyya alaa irra baay'inaan irratti hirmaachuudhaan hawaan kana gargaaru jiru. Namoonni biraayis namoota kanarraa akka ta'e fudhatanii akka riskiin ollaa hin jiru kun kan hunduu barbaada. Kana irratti abbaan obsaa mee waamichaa jiru. Wallaahi ani waan hedduu nama gammachiisu baay'ee baga rabbiin gartee guutuu amataan beeksisee ramadaana kanaa rabbiin nuun ga'e.

akka rabbitti illee kanaafuu wallaahi jazaa rabbi isiniif isaa kafaluu warra waan kana gartee gargaarsa biyya biraa taa'ee isin ergullee rabbi humni isin haa dheeressu warra biyya keessa illee ka jirtan nama biyya alaa bichaan eeggatina ollaa keessan suuta tokko tokkotti illee odoo itti bira gartee rubrubullee namaa hirtani osoo biyyeen takka takka illee namaa kennitani obboleeyyan keenya irraa adda akka nyaannee fi obboleeyyan keenya wajjin akka jiraannu fi warra gartee argatee fi illee guddoo kennis rabbi nu haa godhu gartee isinillee warra jiraatee amma taddee immoo makiinaa tana ishii tiraanni baajaaji tuni Dhugumatti tasaabii ol dalagdi. Tasaabii gurguddaa sun ol dalagdi. Takka oral jedhamti utuu maqaan ishee dhaan. Isheen kun baana. Jazaa isheetti illeen ishiin tun kanuma muuzeemiidhaaf teessee fuuldura gartee makiinaa gurguddaa kan kennite rabbi isin haa godhu. Galatoo maal isin hin jaa umrii dheeradha. Hedduu wallahi wallahi haalan haalan naa jiraadha. Umrii dheeradha. Hayyee. Hootu qabdee. Hayyee.

akkam jirtan nagaa fayyaadha ramadaan irraa jajjaba akkuma tana dura eh, hojii gaarii tololtummaa hojjetaa turretti ammas eh, itti fufee jirra mana ha- haadha teenyaa jirra haadha teenyaaf eh, ramadaanaan waan ishiin itti soomantu eh, ruuza eh, finnee fi dhufnee jirra Eh, wanti guddaa wanti nuti beeku qabnu obboleeyyan keenya kan mana keessatti hafan warreen ija hin qabne, warreen harka hin qabne, warreen miila hin qabne, eh, warreen qaamaan miidhama isaanii sammuun isaanii jirbiin ta'an hedduu jira. Namoota karaa kanaa eh, bakka jirutti deemnee daawwannee eh, waan dandeenyu gargaaruu qabna. Aadaa wal gargaarsaa jajjabeessuu qabna. Namoota kanaa namoota qaamni mootummaanis eh, dirqama isaa bahee namoota kana bakka jirutti haala mijeessee fi waan godhuufii qabu godhuufii qabaa namoonni kanaaf mana keessatti dagatamuu guddaan waan jiraniif kanaaf namoota kanaa kanaaf fakkeenya akka taatan abdii qabnaa namoota bakka jiranitti irra deemnee mana isaan keessa jiranitti daawwannee waan qabnuun gargaaraa jira isinis bakka hundatti hojiilee akkanaa akkanaa kana akka jabeessan isin jenna.

warroota akkanaatiif mana manatti deemnee barbaannee kennuudhaaf deemna. Amma isaan lamaan kan amma dhufanii isaaniif kan deemna akkasuma wal qabatee magaalaa galmsuu keessa qaama miidhamtoota jiran guututti guyyaa irraa deeggarsa godhuu keenya jalqabuu fi kanaaf ammaan tana ummaati miila uumamaan immoo. Baay'een nama godhoon lubbu akkanatti amma guddannaan olkaa uummadha.
Dubarri wallaan humne.

Rakkoo hunda keessa inni uummata keenya gargaaruudhaaf akkuma kaanitti ammallee hundoo mana haadha teenyatti deemaa jirra. Obboleeyyan keenya kaayyoon keenya guddaan maatiiwwan keenya gargaaruudha. Kanaaf ni gartaan obboleeyyan keenya ilaala. Rakkanne osoo hin jenne

Gareen Galamsoo Hud hojiilee gaggaarii tola ooltummaa ilaachaan wal qabatee wantoota hedduu akkuma tan dura hojjetaa turetti har'a mana obboleettii teenyaa iftuu iftuu Hussein Ahmad Hussein iftuu Abrahim hunda finneefi waan isin itti soomantu qabnee fi dhufnee jirtanaaf obboleeyyan keenya nuti warri humna qabnu warri deemnu deemnee dalagachuu dandeenya. Namoota akka ishee kana waan qabnuun haa gargaarru, bira haa dhaabbannu, ii, hamilee haa taanuu fi jennaa Ramadaanul Kariim nu wajjin turtii gaarii hayyee jabaadhu. Wantoota keenya deeggarsa keenya kan guyyaa har'aa akkuma turte jira namoota harka qalleeyyii ta'an kanneen sababa soomanaatiin sababa rakkinaatiin soomanii soomuu dadhaban akkasumas wantoota tokkummaa hin qabne gargaaruudhaaf mana kee gandarra deemnee hannaa jira.

gargaarsa namaaf gargaarsa godhuudhaaf
dirqama rabbii keenyaatiin gaa soomana kaafaanii qabnu gaa kana ba'a. Namoota akkamiitiif godhuu deemtan? Namoota harka qaleeyyii nama manaa bunni kan ija hin qabne kan harka qaleeyyii kan nama miila miilli waatee kan qaamni isaa miidhamaadha bakka walumaa galatti. Okay, namoota akkasiitti si kakaase waan kana godhuudhaaf. Waan kana godhuudhaaf gargaarsa rabbiitiin alarraa hiriyoota keenya maallaqa gadir kudhan kana gargaarsa nu godhan isaanis rabbii umurii adeeressisanna kanuma waan biraa waan jennu. Isin fedhinnaa keessaniin eh, wanni qabdu humna qabdaniin uummata keessan bira dhaabbachuu jirtan jecha. Galatoomaa ulfaadha.
Egaa namoonni hedduu rakkataa ta'an kanneen hin mul'anne kanneen mana keessaa hin baane akkasumas baanii kadhachuu hin dandeenye hedduu jira. Fakkeenyaaf namoota qaama miidhamaa ta'an namoota dhukkubsatanii mana keessatti galan namoota osoo waa hin qabne agabuu osoo manaa jiran hedduutu jira. Isaan san immoo yoo deddeemnee manarra deemnee iyyaafannee barbaanne malee kan hin argamne ta'an waan ta'eef manarra deddeemnee akkuma agartan kanatti kannaa jirra. Itti fufu itti fufu amma magaalaa galamsoo keessa qaama miidhamaa hedduutu jira. Qaama miidhamaa jiru hunda kanaaf fannoon dirqama isaati. Ah